Bydded geiriau fy ngenau'n dderbyniol gennyt, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti. Gwyddïwn. Ein Duw goruchaf, rydym wedi dod i'th addoli di, i gyhoeddi dy ffyddlondeb, i gydnabod dy frenhiniaeth, ac i ryfeddu at dy gariad. Amen. Mae heddiw yn Sul y Fam, diwrnod i'n hatgoffa am gariad pur di-lychwyn, cariad mamol sydd yn ddi-amod, anhunanol, cariad sydd yn cael ei fynegi i ni yma ar y ddaear, ac sydd yn adlewyrchiad o gariad ein Tad nefol tuag at bob yr un ohonom. Cariad Duw, y cariad di-amod sy'n cael ei arllwys trosom. Y cariad sy'n rhoi'r rhyddid i ni i fyw ein bywyd fel yr ydym yn dewis, ac yn ein gadael ni wneud ein penderfyniadau ein hunain a'n camgymeriadau, ac ni'n gallu gwneud lot o gamgymeriadau. Ond nid yw hynny yn gwneud gwahaniaeth i gariad di-derfyn y Tad.
Daw'r darlleniad o ail lythyr Paul at y Corinthiaid, penod 1, ar nod 3 i 7. Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, y Tad sy'n trugarhau a'r Duw sy'n rhoi pob diddannwch. Y mae'n ein diddanu ym mhob gorthrymder, er mwyn i ninnau, trwy'r diddanwch a gawn ganddo ef, allu diddanu'r rhai sydd dan bob math o orthrymder. Oherwydd fel y mae dioddefiadau Crist yn gorlifo hyd atom ni, felly hefyd trwy Grist y mae ein diddanwch yn gorlifo. Ors gorthrymir ni, er mwyn eich diddanwch chwi a'ch iachodwriaeth y mae hynny, neu os diddennir ni, er mwyn eich diddanu chwi, y mae hynny hefyd, i'ch nerthu i ymgynnal dan yr un dioddefiadau ag yr ydym ni yn eu dioddef. Y mae sail sicr yn gobaith amdanoch, oherwydd fe wyddom fod i chwi gyfran yn y diddanwch yn union fel y mae gennych gyfran yn y dioddefiadau.
Sir fam. Sir sydd yn gallu gadael pobl a theimladau cymysg. Ond mae'n sir hefyd all gynnig cysur i ni. Gŵyl paganedd oedd hi i ddechrau yn cael ei gynnal i anrhydeddu y dduwie Cybele. Ond ar ôl Cystenni'n droi at Gristnogaeth y mae'r Ymerodraeth Rufeinig yn troi'r ŵyl i fod yn ŵyl Gristnogol, gan anrhydeddu y forwyn fair a'r fam eglwys. Yn yr unfed ganrif ar bymtheg, roedd y rhai hynny mewn gwasanaeth yn cael diwrnod i ffwrdd ar y diwrnod hwn o'u gwaith, fel bod modd iddynt fynd adre i dreulio amser gyda'r teulu. Yn aml, dyma'r unig diwrnod o'r flwyddyn y byddent yn cael y rhyddid i wneud hyn. Erbyn canol yr unfed ganrif, nid oedd yn cael ei ddathlu yn y Deyrnas Unedig, ond cafodd Diwrnod y Fam ei adfywio gan milwyr o America yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Daw'r darlleniad o Ioan 19, adnodau 25 i 27. Ond yn ymyl croes Iesu yr oedd ei fam ef yn sefyll gyda'i chwaer, Mair gwraig Clopas, a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam, felly, a'r disgybl yr oedd yn ei garu, yn sefyll yn ei hymyl, meddai wrth ei fam, Wraig, dyma dy fab di. Yna dywedodd wrth y disgybl, Dyma dy fam di. Ac o'r awr honno, cymerodd y disgybl hi i mewn i'w gartref.
Yn y darlleniad, glywsom am y fam mewn gwewyr, wrth droed y groes, a phoen y croeshoelio lle mae gwaredigeth yn cael ei ennill trosom i gyd. Roedd Mair yn gwybod beth oedd dioddef o'r dechre'n deg, pan anwyd yr Iesu mewn stabal llwm, pan gafodd ei gorfodi i fod yn ffoadur oherwydd bod Herod yn bygwth lladd ei phlentyn. Bydd i ddioddef pan roedd cenedl gyfan yn cam ddeall ei mab. Ac yna wrth droed y groes, y mae'i mewn poen. Ac yn dwyn i gof, o bosib, geiri Iesu Meion pan gyflwynwyd yr Iesu yn y deml. Dim ond dychmygu ei phoen y gallwn. Tra bod Mair yn meddwl am ei mab, mae'r Iesu yn meddwl amdani hi. Yn gweld ei phoen a'i gofid, hyd yn oed wrth iddo yntau ddioddef ar y groes. Y mae'n gweld ei fam a'r dysgybl annwyl Ioan, ac yn dweud wrthynt, Dyma dy fab, wrth Mair, ac wrth Ioan yn mynd weud Dyma dy fam. Yng nghanol ei boen, y mae â chonsyrn dros ddyfodol y teulu. Ond, y cwestiwn sy'n cofyn, pam nad yw yr Iesu yn gadael i'w frodyr a'i chwiorydd gymryd gofal Mair, ei fam? Wel, efalle bod rhywbeth newydd yn dechrau yn y fan hon. Teulu newydd. Dau berson a oedd wedi dilyn a chredu yn neges yr Iesu yn dod at ei gilydd ac yn creu teulu i'r ffydd. Drwy'r groes, mae yna gartref newydd, cymuned newydd. Teulu newydd yn cael ei eni. Ai dyma lle mae'r eglwys yn cael ei greu? yn y berthynas newydd yma lle maent yn cynnig cysur i'w gilydd, yn annog ei gilydd ac yn nerthu ei gilydd. Wrth feddwl am y fam eglwys, neu yr eglwys a rhinwedde fel mam, cofiwn mai nodweddion mam dda yw cynnig cariad, cysur, cefnogaeth, lletygarwch, cymwynasgarwch. Ond mae Sul y Fam yn fwy na'n cariad at ein mam. Y mae'n ddydd i ddathlu am gariad ein gofalwyr ar hyd y blynyddoedd. Yn ddydd i ddiolch i'r Fam Eglwys sydd wedi ei greu o waed Crist. yr eglwys lle ddown o hyd, gobeithio, i gysur a chariad. Mae angen hynny arnom y Sul yma yn fwy nag unrhyw Sul y Fam arall, nag unrhyw Sul arall. Pan ystyriwn na allwn ddod ynghyd heddiw mewn adeilade oherwydd y feirws Corona, efallai na allwn hyd yn oed fynd i weld ein teulu. Ond mae'r Eglwys yn fyw ac yn medru cynnig gobaith yng nghanol ein hanobaith. Cariad a thosturi, empathi a chydymdeimlad, y cyfan sydd angen arnom i gynnal ein gilydd. Os oes unrhyw un sy'n gwrando ar hwn mewn poen neu wewir, mae Crist yn deall eich poen, yn gwybod am boen. Mae e'n cysur â'n gobaith yn yr efengyl. Ac ni'n diolch am y gair. Ni'n diolch am y gair, yr ysgrythur, ond ni'n diolch am gyfrwng y gair. Ac os na allwn gyffwrdd yn llythrennol â rywun heddiw, gobeithio bod y gair yn cyffwrdd ein calonnau. Gadewch i ni ddathlu gyda chalonnau diolchgar bod 'na bobl yn ein caru, a bydded gofal gyda ni dros ein gilydd.

Helpa ni, Arglwydd, i dawelu a distewi yn dy gwmni di, fel plentyn ar fron i fam. Ein Duw grasol, cawn gip olwg trwy gariad y mam at ei phlentyn, ar dy gariad di tuag atom ni. Mae'r gofal, yr ymroddiad a'r ymgysegriad a ddangosi tuag at y blant i gyd yn ein galluogi i'th gyfarch fel ein mam yn gymaint ag fel ein tad. Am ddwyster dy gariad, Arglwydd, mwlwn di. Fel y mae mam yn meithrin i phlant, yn i dysgu, i bwydo, i dilladu, i harwen, felly yr wyt ti yn ein meithrin i ni, yn ein harwain yn ofalus tuag at aeddfedrwydd, am ddwyster dy gariad, Arglwydd, molwn di. Fel y mae mam yn gofalu am ei phlant, yn eu cysuro ar adegau o ofid, eu cadarnhau ar adegau o ansicrwydd, eu hannog ar adeg o her, eu nyrsio ar adeg o waeledd, felly yr wyt ti yn gofalu amdanom ni. Yno bob amser i'n cofleidio a'n codi ar ein trad pan fyddwn yn disgyn. Am ddwyster dy gariad, Arglwydd molwn di. Fel y mae mam yn amddiffyn i phlant, Yn gwylio drostynt ddydd ar ôl dydd, Yn effro i berygl, yn 'u cadw rhag niwed, ac yn barod os bydd angen i aberthu i hun er ei mwyn. Felly yr wyt ti yn ein hamddiffyn, dy freichiau yn ein cofleidio yn gyson, dy law yn ein gwaredu rhag drwg, am ddwyster dy gariad, arglwydd molwn di. Ein Duw graslon, Mam a Thad pob un ohonom, Gorfoleddwn heddyw yn rhyfeddod dy gariad, ac yng nghysondeb dy ofal. Helpa di ni, Arglwydd, i fod yn gariadus fel yr wyt ti yn gariad, i eraill drwom ni adnabod grym a gallu dy gariad. Yn Iesu Grist.